Li herêma Efrînê hêzên çekdar bi serpereştiya artêşa Tirkiyê du welatiyên Kurd girtin. Her wiha digel destpêkirina werza zêtûnan, dizîn û talakirina zêtûnan dîsa dest pê kir. Roja heştehê vê mehê, welatiyê Kurd Xelîl Tahir Mihemed ê çil û pênc salî ji gundê Qîbarê ji aliyê rêbendeka çekdar li Ezazê hate girtin û niha çarenivîsa wî nediyar e. Her wiha roja nuwazdehê vê mehê welatiyê Kurd Hebeş Reşîd Hebeş yê sih salî ji gundê Badîno li Ezazê hate girtin û piştre di bîst û sisiyê heman mehê de serbest hate berdan. Ji aliyeke din de hêzên çekdar wek her sal ku mosima zeytûnan dest pê dike dest bi dizîn û talankirina zeytûnên xelkê kirine. Di vê derbarê de malpera Rewanga Sûriyê ya Mafên Mirovan belav kir ku jineke Kurd Ji gundê Zeytûnakê bi ser navçeyo Bilbilê xuya kir ku pênci darên wê yên zeytûnan li gundê Emer Sima hene. Lê wê îsal nikarî berên zeytûnan rakira. Ji ber ku hêzên çekdar ên bi ser Siqûr Eşşemel ve hemû berhemên zeytûnan li pêş çavên wê talan kirin. Her di vê derbarê de li gundên Kotana, Şêxûrzê, Baliya, Bîbaka, Ebîdanê, Aquilo û Qurto yên di bin kontrola milîsê Sultan Mûrad de ne, endomên vê grûpê û malbatên wan rojane berhemên zêtûnên xelkê didizin û difiroşin kesekî ji erebên hawerda ku li gundê Elî Karop cih bûye û ew jî piştre zêtûnan dibe Mekbeza Ebîdanê ku ji sê salan ve ji aliyê milîsên Siqûr Eşşen ve hatiye desteserkirin ew li wê mekbezê zêtûnên ji diziyê hatine kirîn dike zêt Li gundên Hesen Kilkawî û Kumreşî, Rêberê Milîsên Firqayo El Hemzet Mis'ab El Hac Hemûd sê sed dorên zeytûnan yên welatiyekî Kurd kûçkirî desteser kirin, bi bihaneya ku ew milkên kesên alîgirên rêveberiya xwe ser aberê ne. Her wiha di bîstê vê mehê de endamên Milîsên Sultan Mûrad pênci dorên zeytûnan û sed dorên din ên deîfan li derdora gundê Kotana Birîn bibe besta firûtina êzingon. Îro li Elmanyayê encamên hilbijortinên giştî yên Parlamento Elmanî Bundestag hate ragihandin ku duh li seranserî Elmanyayê hatin kirin. Partiya Sosyal a Demokrat ya Elmanî di hilbijartinan de bi ser keft. Bo vê mebestê jî George Thiel Serokê Komîteyo Hilbijartinên Federalî li Elmanyayê îro li danê sibehê dox yo nameyeke ragihand. Tê de serkeftina Partiya Sosyal a Demokrat ya Elmanî ragihand û xuya kir ku Partiya Navhatî bi rêjeya bîst û pênc xal heft ji sedî ji dengan bi dest xistiye. Li hemberê jî Partiya Hevgirtina Demokrat a Krîstiyen Yo Elmanî bi rêca yo heşteh xol neh ji sedî bi dest xistiye û ev jî xirobtirîn encam e di dîroka vê partiyê de. Her wiha Partiya Keskan li Elmanyayê di pileya sêyemîn de bi dest xistina rêca yo çardeh xol heşt ji sedî ji komê dengan bû. Tê zanîn ku duh yekşemê welatiyên Elmanyayê dest bi dengdanê ji bo hilbijartinên fîdîralî kirin bi mebesta hilbijartina endamên parlemana fîdîralî li Elmanyayê û partiya serkeftî di hilbijartinan de Rawiştkarê Elmanya pêşniyar dike, hêjayî gotinê ku piştî şazdeh salan ev yekemîn hilbijartin e ku li Elmanyayê bê beşdariya Angela Merkel têne encamdan. Li bajarê New Yorkê li Amerîkayê, Nîftelî Bînît serokwezîriyê Îsraîlê digel her yek ji Xelîfe El Menar wezîrê karobarê derve yê Îmaratê û Abdulletîf El Zeynî wezîrê derve yê Behrênê kombûnek saz kir. Li gor nivîsgeha ragihandinê ya hikûmeta Îsraîlê, di vê kombûnê de serokwezîrê Îsraîlê soz da ku pêwendiyên welatê wî digel her du welatan de berdewam bibin û amaje bi rêkeftinên Îbrahîmî û Sûdên wê da. Tê zanîn ku di sala du hezar û bîst an de bi serpereştiya Amerîkayê rêkeftinên Îbrahîmî di navbera Îsraîl, Îmarat û Behrên de hatin sazkirin. Piştre, Rêkeftinên din bi hemû navê di navbera Îsraîl, Mexreb û Sûdanê de jî hatin kirin. Li Spanya li girava La Palma, volkana Combrivieja di avêtina lavan de berdewam bû û ji ber wê jî dûmanên xaliyê li ezmana giravê bilind bibûn. Dîmen xuya dike ku teqîneke tund a volkanê li navçeya Mirador del Taim a giravê rû dide û xuya dike ku lavayên volkanê daran û keskahiyê li nêzîkî avahiyên niştecihbûnê têk dibe. Tê zanîn ku roja Yekşemê di hefteya borî de Li encama teqîna vê volkanê bi hezaran ji xelkê aware bûn û bêtirî çar sed avahî hatin rûxandin. Her wiha desthilatên xwecihî bo valakirina deveran rênîşanên nû derxistin. Hêjayî gotinê ye ku piraniya wan xelkê ji girava La Palma hatin derxistin, ji bo girava Tînî Rîvî yanî zî hatin veguhestin.